swigodo leswiya swi suseteriwile leswiyani na xikhumbanyana xo at least ku nga jampisi ndlela hala ku ta tirha defense hala hala swigodo leswi suseteriwini sandi leyi chichiwini sweswi yimele tin'wana tilori ta three ta chiwa river sandi na misava then ku ta va kha ku endliwa swa ti-foundation kun'wana kwala va ta kha va sungula ku cela va yisa wa kona va kona kwa va lo tshama halaya nsinyeni wa se yi sandi xixini hi le ka paparulani laha um swo tala vulavulini matsonga ni vulavulini ntsaketsa ni mi endla hinkwaswo ko va ku swilo swi nga endliwa xikwembu swi endle hi xikwembu kasi ta va khomi ni zondaku mi nga ti ni nga tivi nandzu mi zonda paparulani a nga tivi nandzu hi lweyi mulungu kwala ma n'wi vona wa vona laha laha se hi fike ya vugima mufi le mutini wa wena hi ku ka papa rulana ya vaseketeri wena va le ku ku voneni sweswi vaseketeri sweswi hi nga yimelini vatirhi lava va nga va thola va darata

mm, va ri le ka maphophe ndhawu ya kona ka switandi leswi swa kusuhi na xikontiri xa punta maria punta maria road hi leyi nga laya hi leyi ya punta maria laha ku endlaku timovha hi kwala sweswo so guys ya yeah. papa rulani street xi kona ku na papa rulani street kwala ka mhinga xi kona xitarata xi vitaniwaka papa rulani street ya so ya guys mina xa tala ku zama n'wi komba xona i progress na le ka vanhu hinkwavo va nga hoxa xandla vuton'wini bya paparilana va kona va nga hoxa xandla tindlela to hambana ah, the likes of salan producer producer music the likes of sabawa was featured on the music then ku na vo leker stylist va kona va play role ya ku va va discovera paparilana ti-video teto a va tisa ka social media so ya yeah.

Xihlamarisa se va dlaya le kaya. Etleri ra se u nga- u nga va byela ku yini maseketeri va wena nyamutlha u ta va kha u cina aka amu namutlha wasitwa ni byela vaseketeri va wena byela vaseketeri namutlha u ta va u ri pulukwana a mi- a- a mi rupa khasini u ta va u ri ka amu amus resort leyi u nga ta ku na beni mayengana na tigiginya tin'wana tetitsongo ti nga kona so ya va ku ri ku ku tweni sweswiwani ya ni ta va ni ri kona sweswiwani ni la ku teka ndlela ni la ku ya joni mina ni tshama ni ri kwala ka yeniwani vaseketeri va mina hayi languselani leswinene ka vutomi bya mina mina ni fanele ni langusa leswinene ka vutomi bya n'wina valala wansati n'wina mi ni rhandzaku mi ni bela mavoko ni ta mi tsakisa ni tsakiseni

mhata ku va manager va manager a swi olovi u vo tsutsumisa tsutsumisana na tikhamera va ri lala lava ku wa a ko vhika heyi a ah, va ta fona njhani mm. heyi ni ta kwini okay na ha ri hala kaya sweswiwani na ha ri hala kaya a ka ha ri hala kaya laha le xitandini xa wena e njhani va le ku n'wi voneni a ri a mi ku problem ya la ku endleka ni podcast ah. Mm. khona liya mm. na wo liya manager liya mm, mm. ku ta fika la ni nga yima kona laha ho kanakana cause peni ya kona ha yi voni na kusuka mi ya ka peni ya nga yi dzimwa laya a ho exmata ku ri no ku nga va ku ri kona hmm. so ku fanele ku ta lava va ka masipala hmm. va ta va ta confirm va na xixa xina xo fika xi komba hi xoxo maxivoxia loko va ta na xi fika xi rile la ku nga na peni cause yo hlakula hi nga yi voni ku yi le kwihi hmm. so that's why i decide ku ri hi pa hi yimini misele u ta ta fone u ta fonele ka malamulele ka masipala and then va ta straight loko va tiva ta fika va cheka peni yi nga nga laha hi nga fika hina hi vekela laha mi kuma ku peni yi laya va ku hi dye pato hi nga fika hi ya mahlweni va ku mi dye pato kumbe va ku mi tsongahate pato so munhu la fanelaka a confirma hi vona ntsena mara ku sukise kwa ho eximeta ku kusukisela ku ta fika ku ya fika laha ku nga va ku exact na xitandi ya ya ya mara ku na progress nyana Eh, so yona a hi le ku yimele ka yona so swin'wana swa kona swi nga swi xava in terms of timhaka to chayela foundation na swin'wana na swin'wanyana mos swi ta swi ta swi ta swa loko se kota ku suki swilo leswi hinkwaswo leswi mm. sweswo swigodi leswiwani mm. ku lanyana va fanela va hlakulanyana ku basanyana swin'wana na swin'wana se oredise swi nga sungula mara first yi fanele xi endle swi nga sungula ye n'winyi wa jarata mm. ku ku lava ku ta hi laha ta fika laha ka khona leyi ya va kona ku biyeriwa swi kota ku va safety laha jarateni u ri yini wena Eh, se that's why ku ri lexi se ehleketa loko xo leri laha ku ta fika sweswi laha yi va laha yi pfula ho hleketela ku sukisa la ka fa khona le ku ta fa khona leyiwani wa yi vona na yi khoma u nga va ku ri yona mara hi lava ku ta yimela lava ya patu eh leyi i patu ku ri patu ra ku famba leyi eh na patu ro sungula na ni va kela gate le ri yes swi ri gate bi ta va na xikarhi ta va na xikarhi la okay so leyi hi dlawu ta ku hi chava ku la hi rulani a ni swi tivi ku la peni leyi la or peni leyi la or peni leyi la hi nga ha vuya hi la va ku fa how many meter ku sukela ku fika lawani so lava faneleke va confirm hi lava va ka va ka masipala se loko va confirm ku okay laha va ri na xexo xo fika xi eh, sungula ku cela ku ta fika kwani ya swo sweswi a xavi ku ta fika a tibyeko loko khurheli laha hina hi ta fika hi kuma peni ya se vona nga hi nga laha za ri pela dyambu so n'winyi wa xitani hi nge hi nge hi nge teki decision hina ya ku a hi endli mhaka ku hi hleketela ku mntu na tlhi hi tlhatlha futhi va ka mi fanele mi yimi laya va swi vanyana mani se se a dla yimela vona vathu va ka masipala mara va ta nyika report ku ri okay madirayivha va ka malamile ku xiyela laya xiyela laha ivi hi kota ku kotisiwa ve hi cela straight xi va ka kona hi xi tela xi ve xi jika ni nga xi vula vo a va endli mhaka ta ku no ku hi va hi fayisana vona va make sure ku no

i ta endla yini problem e kumbe ni vhe ndenga e ni vaviseki blind ye tlhave mi twa demet se ni ta huma kwihi phese ni stakile yes yes ni tlhave ndenga demet yo loko munhu wo tumbaxave maphaxani fo kaya a ah, xi thaputhapu xi boha ndhenga xi xi twisisa na xona guys lomu mi vonela se no kaka hi ku huma a hi mi twa hi mi twa Tá no escuro.

lo diya leyi yi xixuwile a ka ha zama ku tirha guys a kha ha zama ku antswisa vutomi bya paparulani kusuka joni ku eka xitandini n'wi hake murhaka mali liya yaleyo ntsongo a yi cinelaka kota ku ca vutomi bya yena xikongomelo xa mina i ku va the guy amaka va right because at the end of the day career music must ake njhani ya hela at any time so loko yi hele tlisa yi ntsena muti swi nge fani swi nge fani loyi a yi ri kona foni leyi va yi saseka leyi a yi ku a yi kona se loko va tini va ta fika va cheka ntsena so loko a yi ta swa hina va swi ta lexi va nakona va swi ta lexi swo swo tsemiwa hi nenge hi nga ta ku ve a hi tiendle swa hina munhu a nga ta ku na a ngetela ni ya fika laha mhaka ku ri hi mhaka ku ni tshama ni ri nexe swa hlupha swa ngawainduvo ta fika va ku tlakisa se hi se hi biyelini va ku mi dye xitarati xa murhi tlhakami ya tlhela ndhaku ku tikheleleka noko se is either endla swa right hi me lava va ta va confirma tsembe swi va swi ri right a ni voni problem yin'wanyana ku ya mahlweni so tilendze leti ya vulela tona hi manager hi leti o oh, tilendze leti chichiweni lero se project kahlaka ti komisa yi sungurile na mina va ntsiki ndya yena ya december nga ti vona nga swi byela o oh, eyi ni pfala ni khomakhoma magayisa mara swona emfumo va njhani vanhu va tima mani a ni swi lava ku ni pfala mi ni pfala ndya yena magayisa kasi hina vanhu va tima hi bebulu njhani mani

Eh, ni tisola ngopfu a ni tivi why ni ri munhu wa ntima a va na mahanyelo vanhu lava a ni kwata ngopfu ni le ku soleni ku why ni ri munhu wa ntima hayi mara no nga tisoli ku ya va kula titsaka- va- va- ku tsakela ku munhu a hlupheka mitirho leyi nina va yi lavi Kahle, kahle. hlupheka ha va ta ba mavoko humelela hi sweswi a ku na lexinene ka vanhu va tima Kahle, kahle. vana la one side